ئەم کاتتان باش هاوڕێیان سڵاتان لێبێ ئەم جارەمەی باسی شتێ بکەم لەبەرەوەی ئەبینن ڕۆژانە بەرهەمی تازە دەرەچێ بەرهەمی تەکنۆلۆژی بەرەو پێشەچێ حەز و خلای خەڵکیش گۆڕاوە بۆ شتەکان بۆ نمونە لە پڕ سمارت وۆچێ دەرەچە حەزی لێبێت هەتفۆنێکی وایە لەس دەرەچە حەزی لێبێت هەموو ئەم شتانە بەبێ ئەوەی ئاگامان لێ بێت زەرەر لە بواری مادیمان نەیات کێشەیەکی نەفسیمان بۆ دروستەکە لەگەڵ خۆمانە ئەویش ئەوەیە کە ئێمە حەز لەو شتانە ئاکەن کە دەرئەچن تازن بە بێەوەی کە بزانین ئایا تا چەندێک بۆێمە گونجاوە یان تا چەندێک باش ئاسڵم توانین ئیسفادەی لێ بکەین ئەبینین بۆ من لە شوێنان لە قاعی یاریکردن شوێنی ڕاضەکان لە بازار لە دەرەوە لە پاسە لە هەر شوێنەکە کەسێکە بینێت فۆنێکی وایە لەسی ئەپڵی پێەیە ئێرپۆدێکی پێیە یاخود هێدفۆنێکی وایلەسی سامسۆنگی پێیە ئێربەتسێکی پێیە بەکاری هێن تو کێشەیەکی نییە ڕەنگە ئەمەش کە ئەو شتانە بین ڕاستەخۆ حەز لەو بەرهەمە بکەین و بچین بەکاری بێنین بیکڕین بەبێ بزانین ئێمە توانین سوودی لێ وەرگرینیان نا من داوایەکم لێتان هەیە کە لە کاتێکە کە ئێوە عاشقی بەرهەمێکی وابن یاخود حەستان لە بەرهەمێکی وابێت بڕۆن پێشتر تاقی بکەنەوە بۆ نمونە بە ئاسانترین شێوە ئەم هێتفۆنە هەیە بینیومە من لە بازار من لە مۆڵێک کڕیم تاستەوەڕەکەم لەسەر جادەش هەبێت 6 هزارم پیاوە یاین تەسەڕەکەم لە هەر شوێنێکی تر هەبێت و بە هەرزانتریش هەبێت زۆر زۆر شتی سەیری تایە کە تۆ بیرەکەیتەوە ئەم بە 6 هزار کڕیوتە ئەو کەسێکە لەو کڕەوە بە خێری لێ وەرگرت بێ خۆشی لە شوێنێکی تر هێنایەتی و پارێکی کەمتر ئەو تا درژ لە شوێنێکی تر هێنایەتی وەلحاڵ ئەبینی کە ئەو پارەی کە یاوتە بۆ بەرهەمە کەمترە لەو ئیشتەی کە تیا کراوە وەکو بەرهەمی تاک باسی ئەوە ناگەن کە ئەمە بە عددێکی زۆر دروست کراوە و لەو عددە زۆرە تۆ پارەکە گەڕێتەوە بە شەریکەکە بەڵام مەگەرۆک و بەرهەمێکی تاک سەیری بکە بینی هەتفۆنێکی وایەر لێسە و لێرە دوگمەیەکی پێوەیە کە تۆ دەسی پیان توانی بکرێتەوە لە کۆم مۆبایلەکە تا بە بلوتوز ڕەتیەکەیت و شاحینەی هەیە و شەحنەکرێتەوە لە ڕێگە USB و ئیعازی هەیە و نزیکی چوار سەعاتیش بەشەکات من داواکاریەکەم لێتان هەیە کاتێک کە ئەتانێ بەرهەمێکی وا بکڕن بۆ نمونە ئەکتانێ سمارتوە چێ بکڕن تەنها سمارتوەچی عادی بکڕن بە بڕی دههزار 15هزار لە بازار تاقی بکەن وزان ئایا ئێوە ئەتوانن سعات هەڵگرن و تااقەتی شەحنکردنەوەتان هەیە تاقەتی ئەوەتان هەیە سەعاتەکەتان ڕەبت بێت لەگەڵ مۆبایلەکەتانە و زوو زوو جەڕەسێک بۆ بێت یاخود زوو زوو نۆتیفیکیشنێک بۆ لە ساعاتەکە تا دەرکەوێت زروف و بارودۆخی تۆ گونجاوە بۆ ئەو جۆرە تەکنەلۆژیە یاخود لە بارێکی ئاوایە من ڕۆژێکی کامل ئەم هەتفۆنم برۆتە دەرەوە بە گوێچکەمەوە بووە زۆر زۆر سوکە زۆر بێ کێشەیە سەڵتی زۆر باشە تەلەفۆنم پێکرد و هیچ کێشەیەکم نەبووە هەموو ئیشەکانی هەتفۆنێکی وایلسی پێکردم بەڵام بە کوالێتیەکی نزمتر ناڵێم بە عەینەن کوالێتی بەڵام هەموو ئیشەکانی بە کوردم بە کوالێتیەکی کەمتر بەڵام من بۆم دەرکەوت کەسێکم لەوانی کە هێتفۆنی وایلێس بە کەڵکی من نایە لە بەرەوەی بێزار مەکات لە بەرەوەی بەرداوام شتێک لە گوێچکە مابێت نفسیەن هەست بە بێتاقەتی و سەر ئێشاکەم بیرەکەم ئەمە مغناتیزی تیاوە گوێچکی منەوە نزیکە شەپۆلی تیاوە ئەگات بە مێشکی من بیرەکەمەوە کە جاری باڵم لە خۆڵم گەرمامە گوێچکەم عراقە کاتەوەتیە گوێچکەم ئەخورێت تاقەتم نیە شەحنی کەمەوە کاتێک کە شەحنی تیا نامێنێ لەو دەقەیە حازر نیم مۆبایلەکەم شاحێنی پێوە نیە شەحنی کەمەوە بە بە چەند ڕۆژێک بەجێ هێڵی هەموو ئەمانە ئەگەر لەگەڵ بەرهەمێکی تەنها 500 6هزاریا بیکەی زۆر زۆر بێ کێشەی لە بەرو هیچ خەفەتی لە ناخۆی بێزار نابی بە تاقەت نابی ئەڵێ ئۆکەی من بە کەڵکم نای ئەم شتە فڕێ ئێ مەسڵەنەی بەهادی بە برادێکە ئەویش پێ خۆشە بەڵام ئەگەر هاتوو کاڵاکە و 200 دلاری بوو یاخۆ 100 دلاری بوو هەر لە خۆتەوە پێو ناخۆشە تۆ بتوانی ئیهمالی کەیت و بەجێ بێڵیت و بەکاری نێنی بە مەجبوریە بێ خۆتی لەگەڵا بگونجێنی بەکاری بێنی کاتێکی لەگەڵا سەرفکەی ڕەنگە لە ئاخیری شاو ئیسفادەی لێ نەکەی کە خۆی ئەبووری بکرێ و ڕکلامەکان باسیەکەن بۆیە من داواتان لێکم لە کاتی هاتنیە هەر بەرهەمێکی تەکنەلۆژی تازەیە لە خۆتانە پارەکانتان خەسار مەکەن چاو لە خەڵکی مەکەن سەرەتا بە مۆدیلێکی زۆر هەرزانترەتوان تاقی بکەنەوە سوودی لێ ببینن ئینجا بۆتان دەرەکەوێت ئایا چەندێک ئەو بەرهەمە بۆ ئێوە پێویستە من چەند گرتەیەکی جوانی ئەم بەرهەمەم گرتووە بۆ ئەوەی کە ئێوە جوان ببین و لە نزیکە بزان چییە دواتر ئێوە خۆتان سەر بەسن لە بازار ئەنوانوعی هەیە و ئەنواجۆری هەیە کە ئەتوان بیکردن و تاقی بکەنەوە بۆ هەموو کاڵایەکی ترکە تەکنەلۆژیە و تازەیە و بەکارهێنانی هەستەکەن خۆشە بەڵام گرانە ڕەنگە نەتوان بیکڕن یاخۆ زەختە دروستکەرە سەرکڕینتان. هیوادارم سوتان بینیبێ کاتێکی شاد بۆ هەموو لایەک خواتان لەگەڵ ماڵاوە.